Uh, diolch, uh, Llywydd. Mae'n mae eitha amlwg i fi, mae wedi dod yn amlwg bod yna batrwm yn datblygu, a mae sawl aelod wedi cyfeirio ato fo'n barod, y patrwm o ganoli mewn uh, nifer o hubs uh, ardal felly. A mae beth sy'n digwydd yn Ynys Môn yn esiampl wych uh, o hyn. Ar Ynys Môn, uh, ag eithrio um, Ynys Cybi am eiliad yn dilyn cyhoeddiadau diweddar Dim ond yn Llangefni fydd yna unrhyw fanc llawn amser ar agor o gwbl. Mae Barclays rhan amser yn Amlwch, ond mae Caergybi hefyd fel prif ardal boblog Ynys Môn hefyd wedi clywed yn ddiweddar ei bod hi'n colli i HSBC. Felly mae yna, mae yna batrwm yn datblygu yma. Y cyhoeddiadau da ni wedi gael yn ddiweddar ydy Cai Nat West yn Amlwch yng Nghaergybi, ym Miwmares, ym Mhorthaethwy, HSBC yn mynd yng Nghaergybi, Yn amlwg, ym Mhorthaethwy, um, uh, byw Mares yn ddiweddar, uh, nid dim ond y banciau chwaith, ond sefydliadau ariannol yn ehangach, y Yorkshire Building Society yn, yn Llangefni, uh, i gau hefyd. Ac os na i roi sylw i byw Mares am eiliad yn yr un ffordd ag y clywson ni'r hanes gan, uh, gan Llyr Griffith am wasanaethau'n cael ei signo i ffwrdd pan gafwyd y cyhoeddiadau gan NatWest a HSBC am gau byw Mares, peidiwch a phoeni. Dim ond pedair milltir i ffwrdd ydy Porth Eithwy, wrth gwrs, mae Porth Eithwy hefyd uh, wedi clywed bod y banciau hynny yn cael erbyn hyn. Um, y rheswm da ni'n ei glywed, mae yna fwy o fanciau'n digwydd ar-lein. Wrth gwrs, mae hynny yn, yn ffeithiol uh, gywir. Mae yna lawer o wasanaethau ar gael yn y post, da ni'n ei glywed. Wrth gwrs bod hynny yn wir hefyd, ond pob parch i swyddfeydd post sy'n cynnig mwy a mwy o wasanaethau o ran gallu talu arian i mewn a thynnu arian allan, dydy'r cyngor a'r gwasanaethau ychwanegol, y gefnogaeth y ellir ei cael drwy ganghennau ddim ar gael. A dyna'r math o gefnogaeth mae'r bobl mwyaf bregus i, i angen. Dydw i ddim yn disgwyl gweld dychwelyd i'r dyddiau lle mae gan bob tre fach, bob cangen o'r banc, ond rywsut mae angen sicrhau y bod gwasanaeth ariannol sylfaenol ar gael i bawb o fewn pellter synhwyrol a chymhedrol. Ac o ran yr ymgynghori sy'n digwydd, mae gen i'r llythyr gan y NatWest yn fan hyn ynglyn â chau cangen Porth Eithwy yn dweud bod yna bimp uh, ATM peiriant twll yn y wal ar gael o fewn milltir i'r gangen. Felly, be di'r ots am golli yr, yr peiriant ATM hwnnw? Wel, be nes i bwyntio allan i Nat West oedd bod pedwar o rheini ar y tir mawr, un o'n nhw yn Ysbyty Gwynedd, un o'n nhw yn Coleg Menai. Hynny ydy cam arwain pobl um, drwy roi yr argraff bod yna wasanaethau amgen ar gael. Does yna ddim un sydd yna ar gael ym Mhorthaethwy fel mae'n digwydd, a dydy hwnnw chwaith ddim yng nghanol y, y dre.